Helo! Gallaf yn awr gyflwyno ein set nesaf o fideo sy'n disgrifio'r ffordd orau o ymateb i bryderon ynglyn â cham-drin plant yn rhywiol sydd yn dilyn y rhai blaenorol. Disgrifio'r hyn a wyddom am y raddfa a natur bresennol cam-drin plant yn rhywiol yng Nghymru a Lloegr. Deall arwyddion a dangosyddion cam-drin a chreu darlun o'ch pryderon. Gadewch i ni ddechrau gyda astudiaeth achos Alice, er nad dyna yw ei henw iawn. Dangosir dyfyniad gan Alice ar y sgrin yma. Dechreuodd Alice cael ei cham-drin yn rhywiol gan ei ewythr ar ochr ei thad pan oedd yn dair oed ac aeth ymlaen tan ei bod yn ddeg oed. Pan oedd yn ddeuddedd, datgelodd rhywun arall yn y teulu ei bod wedi cael ei cam-drin yn rhywiol gan yr un dyn. Gofynnodd mam Alice iddi a oedd hi wedi chael ei cham-drin yn rhywiol a dywedodd do. A dyna ni. Roedd hynny'n golygu y byddai'n ddiogel, ond ni siaradodd neb â hi am y peth erioed. Ni ddywedodd neb wrthi nad ei bai hi na'i chyfrifoldeb hi oedd hyn, ni ddywedodd neb wrthi pam mae pobl yn cam-drin plant, ac nid oedd neb wedi ei helpu i ddeall bod y symptomau roedd yn eu profi yn ganlyniad i'r gamdriniaeth. Dechreuodd Alice fynd mewn i drwbl yn yr ysgol. Roeddent yn gwybod eu bod wedi cael ei cham-drin yn rhywiol, ond nid oedd neb eisiau eu holi am y peth. Yn hytrach, cafodd eu hatgyfeirio at Wasanaethu Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed, ac wedyn defnyddio Wasanaethu Iechyd Meddwl Oedolion a cham-ddefnyddio sylweddau. Roeddent i gyd yn canolbwyntio ar y materion a oedd yn amlwg iddynt ar y pryd, ond ni ofynnodd neb erioed beth oedd wedi achosi'r problemau hyn yn y lle cyntaf. Yn ddiweddarach, yn ystod sesiwn â therapydd, gofynnwyd y cwestiwn iddi o'r diwedd. Felly, roedd 30 mlynedd o gyfleodd wedi eu colli pan allai unrhyw un ohonom fel gweithwyr proffesiynol fod wedi siarad ag Alice fel plentyn, person ifanc, oedolyn am yr hyn a ddigwyddodd iddi. I ddweud wrth Alice nad oedd bai arna hi i siarad am ei theimladau o ddryswch, hunanfeio a theimladau o gyfrifoldeb. Cyfrinachedd a distawrwydd yw ffrindiau gorau cam-drin rhywiol. Mewn gwirionedd, mae eu hangen os yw am ffynnu, ac mae'r rhai sy'n cam-drin yn dibynnu arnom i'w gynnal. Os nad ydym yn gweithio i dorri'r distawrwydd hwn, yna rydym yn cyd-gynllwynio â'r distawrwydd sydd o'i amgylch. Ond, os dechreuwn drwy ei enwi a siarad amdano, mi allwn ei drechu, a bydd mwy o blant yn cael ei amddiffyn a'i helpu. Felly, pryd a pham all plentyn ddatgelu cam-drin rhywiol? Mewn rhai sefyllfaoedd, gallai datgeliad plentyn ymddangos yn ddigymell. Gall gael ei sbarduno gan wers ysgol, rhaglen deledu neu os yw'r gamdriniaeth yn gwaethygu. Mewn sefyllfaoedd eraill, gall plentyn sôn am y cam-drin yn ddamweiniol. Efallai ei fod yn gyfrinach na allant ei chadw ddim rhagor, neu efallai ei bod yn credu bod plant eraill, fel ei brodydd a'i chwiorydd, mewn perygl o gael eu cam-drin. Neu efallai na wnaiff plentyn ddechrau siarad am gam-drin rhywiol heb ryw ysgogiad, er enghraifft, yn ystod archwiliad meddygol, ymchwiliad am ddiffyn plant, asesiad o anghenion neu sesiwn therapiwtig. Gall ddigwydd pan fydd athro neu weithwyr iechyd proffesiynol yn sylwi bod rhywbeth o'i le ac yn dechrau gofyn. Gall ei ddatgeliad fod yn amwys. Efallai byddent yn cael anhawster cofio'r profiad, neu efallai nad oes ganddynt yr iaith i siarad amdano. Credid y bydd y rhan fwyaf o blant sydd wedi cael eu cam-drin yn ceisio ei gyfleu wrth rywun, mewn rhyw ffordd. Yn achos plant iau, mae hyn yn fwyaf tebygol wrth riant neu aelod o'r teulu, gyda phobl ifanc yn fwy tebygol o ymddiriad mewn ffrindiau neu gyfoedion. Mae ymchwil ac ymarfer yn dangos y gall gymryd blynyddoedd i blentyn gyrraedd y pwynt lle maent yn teimlo y gallant ddweud wrth rywun. Yn anffodus, gwyddom, mor ifanc yw'r plentyn pan fydd y cam-drin yn dechrau, yn hiraf y gall gymryd i'w ddatgelu. Pan fydd plant yn datgelu eu camdriniaeth wrth rywun, Bydd yn aml yn cael ei gamddeall neu ei leihau. Mae nifer sylweddol o bobl ifanc wedi cael profiad negyddol o'r sôn wrth rywun am eu camdriniaeth a rhaid i ni newid hyn. Fel gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda'n gilydd, gwyddom y gallwn fynd i'r afael â hyn. Yn ein fideo nesaf rydym yn edrych ar adnabod a cheisio chwalu'r rhwystrau rhag sgyrsiau am gam-drin rhywiol.